Муттухай Бороҥ Бэгэй кэпсээннэриттэн Тулаайах Кулунчук Кылгас кэм иһигэр ити барыта саҥа төрөөбүт кулунчук муҥнаахха эмискэ түмүллэн чахчы да ыар сүгэһэр буолла Ол эрээри бу сиргэ Дьөһөгөй оҕото буолан сылдьарга айыллыбыт ис айылгытын күүһэ уонна тыыннаах хаалар баҕата баһыйан, эдэр быа быраҕан, биэ быраҕан барбыт кулуна талахтар быыстарынан ыллык омоонун булан бастакы сэмэй хардыыларын оҥордо Ити курдук сүүһүгэр туһахталаах хара өҥнөөх кулунчук будьурхай кутуругу эрбинньэхтинэн бүтэйи кыйа, ийэтэ барахсан туран хаалбыт минньигэс сытын батыһын оргууй аҕай түүрүҥнээн тойтоһуйа турда. Бэс ыйын ортото буолан от-мас тыллан, үөн-көйүүр тиллэн күн ортото кулуһуннаах алаас иһэ бокуойа суох биир кэм күггүөрэн олордо. Манна эбии тирии тыы кэтэҕэр кэҕэ кыыл тохтоло суох чоргуйар, ходуһа үрдүгэр күөрэгэй быыстала суох дьырылыы туойар. Быйыл кэлэн куула тыа саҕатыгар быыһа арда суох уйаламмыт тураах үөрүн аймалҕана, толбоннурар толуу, толору уулаах күл хоптолоро аймана-саймана быыстала суох төттөрү-таары көтөллөрө олохтоох көҕөөн моонньоҕоон Дьөккөөкү бараах арааһын саҥата самаан сайыны өссө киэргэтэргэ тупсарарга дылы чэ быһатан эттэххэ субу манна олох бэйэтэ омуна суох күөстүү оргуйан бидилийэр бу кулуһуннаах алаас күөлэ күһүөрү сайын ийэ уотугар диэри уоллаҕына уолбата илиинэн оттон ходуһата тиэхиньикэнэн оттонор көбүс гына хонуулаах олус ылгым үүнүүлээх үтүөкэн алаас онтон окко киириэх иннинээҕи мэччириҥин күһүҥҥү өттүгэр оторун кыһыныынын хаһыыга киирбит сылгыны уотарын туһунан киһи кэпсии да барбат Ол курдук сыл эргиччи туһалаах буоллаҕа эбээт, букулуһуннаах сыа-арыы аллар алааһа барахсан. Уонна оттон күөх быйаҥыттан сылын аайы үгүөрүтүк бэрсэр үҥ оттоох алаас буолан, сэрии иннинээҕи колхозтаахтарын бэркэ диэн кыһанан-мүһэнэн, эргитиллибит былыргылыы эргичийэр сирэйдии, суоруллубут сиэрдиэ сүүрүйдүү үс үүттээх остуолба бүтэйдээх Өбүгэлэрбит этэллэринэн, бүтэйдэммит алаас бэйэтэ ампаардаах ас буоллаҕа. Аны букатын аҕыйах хонугунан кыһыҥҥы, кыһыны этэҥҥэ туораабыт ынах сүөһү икки, сылгы икки, саҥа тыллыбыт күөх хоту сиэн синньи киллэриммиттэринэн кэннэ бүтэйин аана бүтэһик тиэйиилээх от түстэнэн күрүөлэниэр диэри лип сабыллыахтаах. Бүгүн оройуон кииниттэн Киэһэ хонугар тиийэрдии суоттанан, хоҥнор идэлээх колхоз биригэдьиирэ, ааттыын биригэдьиир Дьөгүөр тоҕо эрэ ирдэлээн тахсан иһэр. Кини киһи кэпсээҥҥэ киирбит хаамыылаах дьоруо сиэр ата, дьиэтэ чугаһаан сэниэлээхтик сиэлин иһэрин айан суолуттан туора кулуһуннаах диэки аатыгар эрэ салайа тарта Онуоха ата иҥсэрийэн ылаат, тыбыыран тырылата-тырылата, туос бөтөрүҥүнэн саҥа үүнэн эрэр алаас тыргыл сыттаах ходуһатын диэки соруттарыыта суох түһүнэн кэбистэ. Дьигинэн ити дьөгүөр бэҕэһээ отчуотун туттараат, киэһээлик дойдутугар тахсыахтаах киһи Кытта төрөөбүт хаартылыыр күзүгэ батарбакка, аҕыйах харчытын ханны тардан бытархай сыыһа эбинээри диэн, биэчэрэлээх Сэмэҥҥэ киирэн сарсыарданан сиэбэ тэбэнээн, дьэ кырдьык да киҥин аара холлон, иһигэр буусу буһан, барыны-бары мөҥүттэ иһэр этэ. Сатана баар. Хайдах остуолга олоруохпуттан хаартым хармаҥнайгыттан таайбатын. Дьиэм туппаппын, Билэ-билэ өсөһөн иэдэйдим, «Туйсе, ымсыырбар сэттэ сиэбим тэбэниэр, букатын истиэхпит диэри олордоҕум үһү, бакаары баар» саатар оонньуу оройугар куула сатана уксан ситэритин кирэдиит кириисэҕэ иэс биэрэн алдьаннаҕым ээ дьэ ити оо аһай диэбэккиэн Чэ буоллун, хайыам баарай оттон, харчы диэн кумааҕы буоллаҕа. Бүгүн баар сарсын суох, этэҥҥэ сырыттахха, оччолоох харчы илиим иһинэн кэлиэ да, барыа да буоллаҕа. Бэбээ, хайа баҕаһын, аныгыскы сырыыга хаарты-маатыска сиэрбэтин хотуна мичик гынар ини диэн тиһэҕэр Дьөгүөр бэрт судургутук бэйэтин уоскутунна. Онтон доҕоттор ол алааспыт куулатыгын гар хатыҥ булкаастаах талахтар быыстарыгар кыһыл тураҕас кытыт биэ бүтэй таһыгар субу төрөөн турар. Саҥа төрөөбүт эдэр биэ хараҕын дьалыгар мэттийэ сылдьар үөрүн суохтаан сотору-сотору өндөс гынан көрө-көрө хараҥ нөөх, сүүһүгэр туһахталаах оҕотун оргууй аҕай Эйэргии таптаан иҥсирийэн кэбиһэ-кэбиһэ салыы турда. Бүөм соҕус сир уонна бүтэй ааныттан лаппа тэйиччи буолан, кулуннаах биэ турара киһи хараҕар соччо быраҕыллыбат. Онон Дьөгүөр санаатыгар дарылдьыан буоллаҕа, саҥа төрөөбүт биэни бутураҕын ээ барахсан диэн өйдөөн-дьүүллээн көрбөтө. Арай бүтэй хара дьүһүннээх ураанньыктаах, ааттыын хара атыыр таах киһини атыҥыран, алаас иһин толорон сүр уһуннук кистээн дьырылытта. Бу быйылгы күөххэ уонугар үктэммит дьөһөгөй оҕото Маалыкай сылгытын собуотуттан убаһатыгар аҕалыллыбыта. Онон олохтоох сылгытааҕы бүдөҥ-садаҥ, төрүөҕэ үчүгэй, биитин барытын сылын аайы буоһатар буолан, холкуоска эрэ буолбакка, оройуоҥҥа биир бастыҥ ааты атыырынан ааҕыллар. Үөрүн күҥүнэн хара атыыр Хаһан да кырыллыбатах сиэлэ ыһыллан, сарбыллыбатах кутуруга собуллан, хараҕын саба түспүт сүүмэҕэ үрэллэ-үрэллэ, биэдэрин биир сиргэ мунньан төттөрү-таары сүүрэн батачахтаата. Бөдөҥ сэниэлээх сылгы сымнаҕас сир кырсын туйаҕынан батарыта үктүөлээн логлороппут кырсын буора иһэҕиттэн хоҥнон ыраахха диэри бытырыйа ыһыахтанна. Хата атыыр хара атыыр уонтан тахса биэтэ быйыл бары төрөөн, үөрэ икки төгүл эбиллэн, бэйэтэ да ситэри-силигилии ситэн, күннээн-күөнэхтээн сылдьар кэмэ. Онтон ити күрүө таһыгар бүөм сири булан төрөөн турар кыһыл тураҕас кытыт, бу үөр саамай бүтэһик уонна хойутаан кулуннаммыт эдэр биэтэ. Дьөгүөр үүнүн тимирин кыларҕаппытынан чээлэй күөх от хабыалыы сатыыр атын хантаччы тардаат, үмүөрүһэн эрэр сылгы үөрүн диэки тиҥилэхтээн кэбистэ. Бэйэтэ да киҥин-аары холлон, иһэр киһи хаартылаанын хаартылаан сүүйтэрбит кыһыытын таһаара таарыйа бу, сылгылары кулуһуннаахтан таһааран ситиһин, уоскуйарга санаммыта баалам, бааламмакка дылы. Ол эрээри бригадир киһи саатар биирдэ үлэһиттэрин соруспакка эрэ, илэ бэйэтинэн сылгылары таһаартаан баран, Бүтэ айаана саптаҕына туох буолуой? Хата, хара атыыр бастаан суоһурҕанан дьохсооттоһуох курдук туттан хаптан, атын үгэрдик тыбыырын, таныытын таролотон хантаарыҥнаан баран, туһа тахсыбатын билбиттии, халыҥ үөрүн бүтэ айаанын диэки күөйэ тутта Онтон инникилээбит кырдьаҕас сиэр биэни батыһан барбыт үөрүн кэнниттэн оргууй батыһан бара турда. Үүкүтэ-хаһыыта уонна сырыһыннарыыта суох бэрт ыраахтан тахсар ааны тутуспут сылгылары көрөн Дьөгүөр былаана табыллан санаата лаппа көтөҕүлүннэ. Баччалаах улахан алааһы биир гына сылгы үөрүн атынан да сырсар саастаах киһиэхэ сыынан-арыынан аҕаабата биллэр. Бүтэй аанын былдьаспыт сылгылары батыһыннары көрөөт, Дьөгүөр арыый наллаан атыттан түстэ, көһүйбүт атахтарын ууннаннатан этин-сиинин уһугуннара таарыйа, кэдэҥэлээн тыыллаҥнаан баран, сүһүөҕэр олорон биллэрдик эбиллибит оту сэрэммиттии астына имэрийэн ылла. Ити кэннэ үөрүйэх киһи сиэринэн от сиэмэтэ быйыл хойуутун уонна быһа барыллаан, төһө от кэлиэҕин өйүгэр тута суоттуо оҕуста. Иһигэр быһыйа звенота былырыыҥҥытааҕар быдан элбэх оту ылыыһы дии санаата. Быһыйа звенота сылын аайы уларыйбат буолан үлэһиттэрэ бэйэлэрин нэмнэрин бэккэ билсибит дьон. Повардара маанньа, ааттаах асчыт Уолаттар бэйэлэрэ да бары да буор балыксыт, булчут буоланнар илимнээн, байанардара биэрдэҕинэ хараларын да бойумнук булунар дьон. Оттон звено оттоон бүтэрин саҕана уолбатын, хайысхатын ыалларга бырыһыаҥҥа оттуурга диэн үллэрдэххэ, оҕонньоттор эмээхситтэр сиэннэрин чомой оҥостон биир-икки ынахтарын кыстатар оту ылыыһыктар Онон кинилэр да үөрүөхтэн. Кырдаҕастар барахсаттар былыргы дьон сиэринэн илии хотуурунан, харах харатын курдук харыстаан уура сылдьан, буускаптарыгар уолбатын эрэ буолбакка, хасталаах быыһым барытын ырыыскалаһан, ол эбэтэр ходуһа хонноҕум быттыгым хасыһан, отун биир умнаһыгар тиийэ тирбэҕэлэһэн, хата кимнээҕэр элбэх оту сомсооччулар Дьэ ону кичээҥи дьон ити урукку холкуостаахтар барахсаттар хата инньэ гынан дьөгүөр букулуһуннаах алааһын механизированнай аҥаардаах звено оттоон ааспытын кэннэ сити курдук ыалларга үллэрэн ходуһатын сыыһыырдыбат, сыыһ... талаҕынан да саба үүннэрбэт. Кэтэхтэригэр оттооччу оҕонньоттор идэлэринэн уопсай от күрүөтүн санаалара батарбакка кэлэ-бара син биир көрө-истэ Наада тирээтэҕин соруттарыыта суох абырахтыы сөргүтэ сылдьааччылар. Оччотугар кини ити чааһыгар ыанньык кыстыкка киириэр диэри төбөтө ыалдьыбат. Биригэдьиир бүтэйин аанын кичэйэн саба туран, ити курдук бэйэтин толкуйа дириҥиттэн санаата чахчы көнөөн уонна бэттэх кэлэн уоһун иһигэр киҥинэйэн ыллыы-ыллыы дэриэбинэ хайысхатынан туһалаат, сиэр атын атара сиэлиинэн айанната турда Хара тыыр алаастан тахсан иһэн, эдэр биэтин сүтэрэн кистээн дьырылата-дьырылата турбахтыы түстэ, онтон үөрүн кэнниттэн үчүгэй үрэххэ киирэр кыһыҥҥы суолу батан түһэ турда. Онуоха бу соторутааҕыта төрөөбүт кыһыл тураҕас биэ үөрүн сайыһан иҥэрсийэн ылаат, төбөтүн умса туттан илгистэ-илгистэ улаханнык ыксаабыт быһыынан төттөрү-таары сүүрэлээтэ. Эмиэ да ийэ буолан оҕотугар таттарара сүрдээх. Эмиэ да эдэрэ бэрт буолан үөрүн сайыһара оннооҕор ордукка дылы. Ити курдук үлтү буккуллан, тоҥ күөс быстыҥа мучумааннанан баран оҕотун эмнэрбэккэ эрэ, эдэр эдэри өтөн, кытыт биэрди биэ кулунчугун хаалларан, кэннин да хайыһан көрбөккө, үөрүн эккирэтэн, ыарҕа талах быыһынан аҕайахта элиҥнээн хаалла Уп-уһун эдэргэ тардыллыбыт кыламаннарын быыһынан, чох хара хараҕынан үөрүн сырсан барбыт ийэтин батыһыннара көрөөт, ийэ үүтүн амтанын да билбэккэ тулаайах хаалбыт кулунчук тураары үнүөхтээн иһэн кыаммакка умса баран түһээхтээт, орто дойдуга хайдах кэлбитэй да, сол курдук соһуччу тулаайахсыйбыт эрэйдээх, бокуойдаабакка быыстала суох сабыта түһэр кумаартан үөнтэн-көйүүртэн, көмүскэнэн баһын быһа илгистэн таллаҕа кулгааҕынан сапсына, өтөр-өтөр тириитин тардылатан дьигиҥнэтэ сытта. Ол сытан хантан сэниэлэммитэ буолла, бэрт чорунан үнүөхтээн нэһиилэ туран кэллэ уонна түөрт түөрэм туйахтарын сыыһынан тирэнэн илибирии-илибирии ситэри билбэккэ да хаалбыт ийэтин сайыһан, кини субуйаҕай минньигэс сыта туран хаалбыт суолун диэки мунаарбыттыы мунчаарбыттыы сайыспыттыы көрдө дьигинэн киниэхэ барыта сонун барыта дьикти курдук эрээри тура төрүү тулаайах хаалбыт эрэйдээххэ уонна ийэ үүтүн амтанын ача самсайбатах туос аччык муҥнаахха тулалыыр эйгэтэ эйэргэһэрэ тиэтэйбэтэ Эйэҕэһэ суохтук уот бастааҥҥыттан хара кулуну хаҕыстык көрүстэ. Бүгүн сарсыарда өрүүнэ ынахтарын ыан баран, күүлэтин аанын айаҕар сынньана таарыйа табахтыы олордо. Кэргэнэ ырбай ылдьа, сылгыһыт буолан дьиэтигэр-уотугар хонор хоноһо сылдьар ыалдьыт аҥаардаах киһи. Онон дьиэ-уот, хаһаайыстыба көрүүтэ истиитэ барыта бэйэтин билиитигэр. Быйыл үс ынахтааҕа үһүөн тыһын эрэйи төрөтүн, өрүүнэ үөрүүтэ үгүс уонна үүтэ үрүҥ аһа да дэлэй. Бу учаастак уруккута улахан колхоз киинэ буолан, тулатыгар чугаһынан мэччирэҥ да баардыҥа. Кыстыкка отунан тутахсыйбатах буолан, уопсай уонна кэтэх ыал ыанньыгын үүтэ билигин күн аайы үрүлүччү эбиллэ турар Дьэ кырдьык, бу куду уруккута колхоз киин эрдэҕинэ оскуолалаах, дьыссааттаах, лааппылаах, кулууптаах этэ буоллаҕа. Онтон колхозтары бөдөҥсүтүү ухханыгар дьоно-сэргэтэ оҕолорун үөрэттэрээри үгүстэрэ нэһилиэк киинигэр көспүттэрэ. Онон билигин куду барахсан уруккута буолбатах. нэһилиэнньэтин ахсаана, дьиэтэ-уота, улахан тутуута да аны аҕыйаан турар. Сүнньүнэн ыанньыксыттар уонна субай бастууктара, сылгыһыттар, кадровай булчуттар эрэ хаалбыттара. Уонна олору аһынан-үөлүнэн, таҥаһынан-сабынан хааччыйарга диэн кыра лааппы, эргэ кулууп, арыы сыаҕа баар уонна оройуоннааҕы киин балыыһа биир үлэһиттээх медпууну тутар Өрүүнү үүтүн ириттэрэ турдаҕына хойук уудура баттахтаах сиэн балта уоча туран суунан-тараанан баран соруттарыыта суох былыргы алтан сылабаарга хаппыт хардаҕаһы чыыппааннаан симэн чэй өрө туруорда. Ити Өрүүнэ кыыһынан сылдьан оҕоломмут балта Кэтириис соҕотох кыыһа уоча барахсан ис сүрэҕиттэн сүрдээх бүгүрү, сыыс буор саараама сыстыбат оҕото. Барахсаным ийэтин курдук ис-иһиттэн чэбэр, чэнчис. Онтон ийэтэ Кэтириис эрийдээх кыратыттан аһаах буолан, кыыһа кыратыгар сэллигин ситэри эмтэммэккэ уһаабатаҕа. Онон уоча үһүттэн эдьиийигэр иитиллэ сылдьар уонна Өрүүнэ мурун Бүөтэ кыыһыгар ханыы гынан таарыйа дьиэһиттэнэн дьэ абыранна. Бүгүн Өрүүнэ өрөөбүччэ өр сылларга сайылаабыт балаҕаннаах сайылыгар биир алааска оонньоон улааппыт дьүөгэтэ Огдуос кыыһа Татыйаанаҕа баран кэлиэхтээх. Өссө онно үлэлиир эмдэлиэссик Дарияттан сэппэрээтэр эрэһиинэтэ ылыахтаах, ааспыкка-лааппыга түбэһэ көрсөн, сэппэрээтэрим эрэһиинэтэ быһынна диэн суҥхарбытыгар «Миэхэ эйиэнигэр сөптөөх ордук эрэһиинэ баар» диэбитэ. Хата санаабычча эрэһиинэ ылыллыа этэ диэн бэйэтэ бэйэтигэр мүчүйэн ылла. Ити Дария эмиэ ыаллыы алаас кыыһа. Аҕыйах сыл аҕа эрээри, Бары биир түөлбэ оҕолоро буолан кыраларыттан бэйэ-бэйэлэрин бэккэ билсэллэр. Хайалара да тулаайах аҥаардаах улаатаннар, салгыы үөрэнэх айыы барбаккалар колхоз тутаах үлэһиттэрэ буолбуттара. Дариан билигин да ааттаах от охсооччу. Татыйыына кыра да буоллар оччоттон бастыҥ мунньааччы, онтон Өрүүнэ аатырбыт бурдук түүтэҕин баайааччы. Чэ бэйи, арааһы буолары буолбаты ыатырыман аны олорон хаалаары гынным хата бачча санаабычча дьүөгэбэр кыра чэй табах сыыһа оҕолорго ыйааһыннаах кэмпиэт кэһиилээх барыахха оҕолор чэйиҥ чэйдиэх суоҕуҥ онтон мин лаампыга баран кэлиэхпэр диэри остуолгутун хомуйуҥ дьиэҕитин өрө тардан кэллим да үһүөн балаҕаннаах сайылагар барыахпыт диэн өрүүнэ идэтинэн сымнаҕастык саҥаран унаарытта Ол кэннэ кыргыттарынаан солбурҕу соҕустук чэйин истэ да, быһа лааппыга ойдо. Кини тахсаатын уочата эһиил оскуолаҕа барыахтаах балта оочуккалыын күө-дьаа кэпсэтэ-кэпсэтэ иһиттэрин-хомуостарын сууйа-сото, дьиэлэрин иһин дьаһайа хааллылар. Оочукка алталаах да буоллар бэрт чобуо сытыы, саҥаран баран төннөөр диэбит киһилэрэ. Ону ааһан сорох улахан киһитээҕэр ордук болҕомтолоох. Туһугар дьиҥи дьикти кыыс оҕо. Эбиэт кэннэ дьоммут балаҕаннаахтан төннөн истэхтэринэ, оочуккалара оҕо оҕото өтөн, иннилэригэр суол икки кытыытынан быахтара сырсан сүүрэн сэрбэкэчийэ сырытта. Ол сылдьан кучу от быыһыгар бырда быстан сытар били туоһахталаах ыас хара өҥнөөх кулунчукка кэтиллэ түһэн, дьонун ыҥыран саҥата уокка арыыны куппуттуу биирдэ уйманыктана түстэ. Онуоха дьоно саба сырсан кэлэн оочукаттан ордук соһуйуу-үмүрүү буоллулар: «Чээн, ирдиэҕэ даа, бу барахсаны! Хайа, муҥнааҕын одьостоос аччык эбит дии!» Киһи тарбаҕын супту имээри гынна. «Бу ирдэ хантан кэлээхтээбитэй, ханнык үөртэн хаалбытай, ийэтэ хайдах буолаахтаабытай ити эҥин дэстилэр Оҕолор кулунчугу аһынан имэрийии-томоруйуу араастаан-ааттаан эҥинэ бэйэлээх минньигэстик таптаан бөҕөтө буоллулар. Кулунчугу урут булбут киһи быһыытынан ордук оочукка ото сүрдэннэ, уйарҕаан, ымманыйан, уойадыйа манньыйан адьас буорайда. Сып-сылаас муннунан сурдурхаччы сытырҕалаан, сып-сымнаҕас ууһун оҕотунан ас көрдөөн ибигирэтин, биирбит-биирбитин эбии иэдэттэ. Өлүүнэ сылгыһыт кэргэнэ буолан бу кулунчах хаһан төрөөбүтүн, тоҕо соҕотох суол кытыытыгар быстан кэлэн сытарын сирэйдэ эрээри таһыгар таһаарбата. Хааллардахтарына уһаабат туруктааҕын иһин кулунчуктарын нэһиилэ туруоран, үһүөн-өйөөн-убаан, аара хаста да сынньанан дьиэлэригэр син аҕаллылар. Оҕолор тиэргэннэригэр киллэрэн бүөбэйдэһэр кэмнэригэр ийэлэрэ ыалтан ньирэй аһатар иһит, суоска уларсан уонна үүт сылытан кутан бэлэмнээтэ, онтон үһүөн көмүлээн кулунчуктарын бэркэ сиринэн кыра-кыралаан хаста да аһаттылар. Ол кэннэ илдьэн хотон иһигэр хаайдылар, ааннарын маһынан баттаттылар. Нөҥүө күнүгэр сарсыарда ааттаах эрдэ оочукка оронуттан тураат, хотонтон кулунчугу кытары кустуспутунан таҕыста. сэниэ киллэриммит кулунчук бэҕэһээҥҥитэ буолбатах адьас атын буолла ийэтэ бэлэмнээбит суоскалаах сылаас үүтүн муннугар үҥүлүппүтүн биирдэ биирдэрэ тута үөрүйэх хабан ылла уонна минньигэс баҕайытык иһэн кэбистэ онтон уос тиис соттуу сылаас муннуттан сылаа сыллаһыы кэнниттэн топпут кулунчук сэрэммиттии тиэргэн иһин оочукатынаан тэбис-тэҥҥэ чинчийэн төттөрү-таары сырытта дьэ уонна устар сайыны быһа оочука хара сарсыардаттан күн киириэр диэри кулунчугун ыт оҕотун курдук бүөбэйдээн мэктиэтигэр бииргэ оонньоон сайылаата сайыны быһа күлүк диэн кырдьаҕаһын ааһан дөйүҥү ыт харабыллаах алҕаска булуллубут дьолугар булумньу диэн ааттаммыт кулунчугун балаҕан ыйыгар диэри хамнастаах үлэлээх киһи курдук бостууктаан икки буос туктаан улаатыннарда үһүөн саппай уопсай батысыһа сылдьан сайын үтүөтүн бараатылар тойуу саахары араас минньигэс иктини булумньу бэркэ сөбүлээн сиир лэппиэскини килиэби да биэрдэххэ сирбэт аны өрүүнү бэтэринээр өлөксөй сүбэтинэн үүтүгэр балык сыата эбэр битэмиин да сиэтэр ол быһыгар өлөксөй бэйэтэ өссө иккитэ кэлэн туох эрэ хаппыт диэн ааттаах укуол туруорда. Кулунчукпут бэйэтэ да сымнаҕас сүрдээх чычаас буолан, оҕоҕо рууга, оҕонньорго эмээхсиҥҥэ сүрдээҕин сөбүлэттэ. Бэркэ диэн таптанан, кимнээҕэр да бөссөнөн, имэриллэн-томоруллан этэҥҥэ улаатан истэ. Дьиэтийбит, оҕону кытары сылдьан сайылаабыт буолан киһи этэрин мэктиэтигэр өйдүүргэ дылы. Оочукка олох тэҥнээх дьүөҕэтин курдук кэпсэтэ-ипсэтэ сылдьар. Булумньу да өйө диэн сүрдээх. Үөрүнньэҥэ, киһи курдук дьээбэтэ-хообото, оҕо курдук мэнигэ. Көнньүүрдэҕинэ түөт атаҕынан өрүтэ стаҥалыыр, мэниктээтэҕинэ кэлин дахтарын тэбиэлэнэ-тэбиэлэнэ, туора-маары ойуулуур, кистээн дьырылата-дьырылата, тамаҕайа, тамайа сиэллэҕинэ будурхай кутуруга эриллэр, бардаҕына Бардаҕына ытыран да баҕардаҕына ытыран да көрөр, сыттаан сыллаан да ылар. Чэ быһата кудугу толору бырааптаах көҥүл киһи. Дьэ оттон Биһиэнэ буолан баран хайаан да туохтаах эрэ буоллаҕына сатанар: «Оҕо барахсан үтүөнү оҥорбута үчүгэй түмүктээх буолуо баара дуо? Биир үтүө күһүҥҥү күн ыраас халлаан үрдүгэр этиҥ эппитин курдук» Оочуккаҕа ийэтэ өрүүнэ олус хомолтолоох сураҕы иһитиннэрдэ: «Бэҕэһээ киэһэ оҕолор лапталыы сырыттахтарына биригэдьиир дьөгүөр ааһан иһэн: "Бу Кулунчук холкуос бээтин оҕото Онон уопсай баай буоларын быһыытынан, сарсын ааһан иһэн сылгыһыттарга чугаһата таарыйа, кээнэкээн сайылыгар илдьэбин. Сылгыһыт уолаттар бу күннэргэ отторун кээстилэр да, өйүүллэрин ылан төннөн иһэн, кубалаахха илдьэ барыахтара, диэбит. Бригадир Дьөгүөр куду муҥур тойоно, онон кини тылынан да суругунан да дьаһала манна биир тыла суох булгуччу толоруллар. Оо, аны истэн баран ааччыкка кулунчуга муҥнааҕын аһыйан түүнү-супту ытаан хонно. Инньэ гынан сарсыарда икки хараҕын халтаһата дьолточчу иһэн турда, ойон тураат таһырдьа сыбыгырайан тахсыбыта, булумньута идэтинэн тойуу саахар сиэри кинини күүтэн аан иннигэр субу хап-харанан көрөн кулгаахтарын чөрөйөн тураахтыыр. Онуоха оончука кулунчугар саба түһэн: кууһан туран оҕотук уйан дууһата уйадыйарынан кыйан тулуйбата туттуна сатаата да адьас кыаммата кууһан туран кулунчугун аһынан кыатаммакка саҥа таһаарбакка эрэ ис иһиттэн дириҥник уһуутаан ыла-ыла иэйэн куойан ытаата Ол икки иэдэһинэн хараҕын уута сүүрэ туран, өйдөөн көрбүтэ, булумньута эрэйдээх икки кулгааҕын ньылатан, төбөтүн оҕус анныгар сымнаҕастык сыһыары ууран баран, иччитин кытары тэҥҥэ иҥэристэн эмиэ киһи курдук ытыы турар эбит. Букатын арахсар бүтэһик түгэн кэлбитин кини да сэрэйэн эрдэҕэ Кулунчук киһи курдук үрдээх хараҕыттан уһун кыламаннарын быыһынан сыпсырдык, бөдөҥ таммахтар эр-биир ыгыллан тахсан сылаас иэдэ сустун сүүрэн аан айаҕын иннигэр тэлгэммит хатырык муостаха түһэллэрин, кыыһын батыһан тахсыбыт өлүүнү түбэһэ көрөн эмиэ тулуйбата. Кини хараҕар аҕатын сэриигэ атаарыы долгутуулаах түгэнэ Хара суругу тутуу ыар күнэ, ийэ эрэйдээх үлэҕэ баттатан тымныйан суорума суолланыыта, оҕо сааһыгар балтылаан, балтынаан тулаайах хаалбыта, кыһалҕалаах олохторун эрэйэ-муҥа барыта биир күдьүс кылгас кээмэйдээх киинэ курдук хараҕын иннигэр элэкис гынан элэҥнээн көстөн ааста. Аны Өрүүнэ ахтылҕан, мунчаарыы, арахсыы курус иьиититтэн уйа диэн сиидэс былаатын уһугунан халыс гыммыт хараҕын уутун сэрэнэн сотунна уонна тыаһа суох хоһугар төттөрү киирэн сыттыгар умса түһэн сытан өр сылларга тууйуллубут ыар баттык санаатын тэбээн саҥа таһаарбакка эрэ уйа-хайа суох ытаан икки санна дьигиҥнии сытта ийэтин аҕатын баар-суох балта кэтирииһи, сэриигэ баран өлбүт бииргэ үөскээбит үөлээннээх уолаттарын, сэрии саҕана тыылга ыар олох охсуутугар тулуйбакка эрдэ суорума суолламмыт билэр дьонун төмөллүбүт истиҥ ахтылҕанын, сүрэхтэн ыгыллан тахсыбыт хараҕын уутун сыттыгар сөҥөртө Сотору буолаат, биригэдьиир Дьөгүөр аттанан, атыырданан кэлэн, буруйдаах киһилии туттан, үгүс элбэх саҥата-иҥэтэ суох тулаайах булунчугу уопсай баайга холбоору, атыгар сэтиилинэн сиэр ат диэн диэки суол аартыгын тутуһан сиэллэрэ турбута Кэлин булумньутун кытары арахсыытын аһыыта арыый да мөлүрүйбүтүн кэннэ биир сарсыарда оочука эрдэ уһуктан, дьиэтиттэн тахсан иһэн күүлэ аһаҕас аанын ойоҕоһугар олорон ийэлээх аҕата отур-ботур кэпсэтэллэрин истээри, атаҕын төбөтүгэр үктэнэн чочумча турда. Онно билбитэ кини ииппит кулунчуга Буомньу муҥнаах сайылыкка тиийэн да уһаабатах этэ. Аара ылан ааһыахтаах сылгыһыт уол аталла киэсэ туохтан эрэ тардыллан хойутаабыт, инньэ гынан нөҥүө нэдиэлэтигэр дуу, хайдах дуу, ыанньыксыттар ыаммытынан биэдэрэлээх үүтү туохха эрэ аралдьан умнан кэбиспиттэрин, титиик таһыгар сылдьар булумньу уулаан иһэн, эрэйдээх иһэ тааллан өлөөхтөөбүт. Ону бэтэринээр Алексей кэлэн ыанньыксыттары дьалаҕайдарын мөҥүттэ-мөҥүттэ аак суруйбутун кэннэ, сайылык бостууга Батаап Дьөгүөр умаппытын истэн соһуйбута эрээри, таһыгар биллэрбэтэҕэ. Аҕата Ылдьаа сылгыһыт буолан, булумньу этэҥҥэ улаатан сылгы буолбута буоллар, өйдөөх уонна үчүгэй көлө эбэтэр атыыр тахсыахтааҕа хааллаҕа диэбитин, Оочуку оҕотук бэйэтэ умнубаттык өйдөөн хаалбыта. Кини дьон кэпсэтэн бүппүттэрин истэн, төттөрү сыбдыйан киирэн оронугар сатанан кэбиспитэ. Өтөр буолбакка, ийэтэ Өлүүнэ кэнниттэн киирэн били, булумньун курдук сылаас сымнаҕас муннунан, сүүһүттэн сыллаан баран суорҕанын көннөрөн тахсыбытыгар тугу да билбэтэҕэ, утуйбута буолан кубулунан оннугар сытан хаалбыта. Оочука оччолоох хобдох холунчугу кытары арахсыбытын аһыыта өссө да ааһа илигинэ, Итинник олус куһаҕан сонуну дьонуттан уоран уонна кистээн истибит буруйун аатыгар буоллаҕа, хомойбут хомолтотун кимиэхэ да эппэккэ хонноҕун анныгар кистээн, кулунчукка убаммыт уйан дууһатын түгэҕэр оччоттон улахан киһилии сөҥөрдөн улааппыта. Ол курдук дьонугар сарсыарда туран тугу да истибэтэх-билбэтэх киһи курдук туттан-хаптан, күһүҥҥү килбик күнү күлбүтэ-үөрбүтэ буолан көрсүбүтэ эрээри, билигин даҕа да ханна баҕарар кулунчугу көрдө да хаһан эрэ бэйэтэ булбут ууну бүөбэйдээн улаатыннарбыт кулунчугун булумньу муҥнааҕа санаатаҕына хараҕар таммах уу тахсыбытын бэйэтэ да билбэккэ хаалар дьон ну кэтэ булумньу барахсан киһи курдук өйдөөх хап-хара харахтаах уус киһи муостан кыһанан-мүһэнэн оҥорботун курдук хара килэбэчигэс туйахтардаах туос маҥан туоһахталаах бүтэй-хара дьүһүннээх, мэктиэтигэр оҕо курдук дьооҕурдаспыт уонна ис сүрэҕиттэн истиҥник таптаабыт кулунчуга эрэйдээх. Өскөтүн ийэтэ быраҕан барбыт кулунчугу алҕас оҕо булбатаҕа буоллар арааһа син биир өлүө уонна таах, суор-тураах үөн-көйүүр аһылыга буолбута ырааппыт буолуо этэ. Биригэдьиир дьөгүөр даҕаны аманы билбэтэ баара буолуо дуо? Ол гынан баран хомойуох иһин ол саҕанааҕы ирдэбил кытаанаҕа, Атыны сыт, атына сыттаҕа эбээт, ыалга босхо улаатыннаран баран сыллааҕы отчуокка сылгы төрүөҕэр биир убаһаны эбинээри булааһын туһанан туура тутан ыллаҕа. Ыалларын кыыһа оочукка тулаайах толунчугу ииппиппин оччо билэр эрээри, алталаах кыыс оҕо сайыны быһа ыт оҕотун курдук бүөбэйдээн улаатыннарбыт кулунчугун былдьаһа-тарыһа буорбакка, өрүүнэлээх ылдьааҕа биэрин да кэбиспитэ буоллар, Тугу быстын түһүө баарай, отчуокка докумуоҥҥа киллэрбэккэ буолан баран. Дьэгинэн Дьөгүөр да бэйэтин оҕо сааһа, тус олоҕо олус чэпчэкитэ суох этэ буоллаҕа. Үс бииргэ төрөөбүт бураата Испирдиэҥкэ, Хабырыыска, Ньукулааска, баара-суоҕа уон тоҕус, сүүрбэ икки уонна сүүрбэ биэс саастарыгар сэриигэ баран сороҕо суох сүппүттэрэ. Ийэтэ балааһа, аҕата Арамаан, биэс бииргэ төрөөбүт балта Улахан Маарыйа, Даарыйа, Огдооччуйа, Өкүлүүн уонна саамай кыра балта Матталлыбыт Өлөксөөс кыысчаан эрэйдээх сэриини туораабатахтара. Кыайыы сааһыгар Дьөгүөр төрөөбүт балаҕаныгар турар бэйэтинэн чороҥ соҕотох хаалаахтаабыта. Кырыстаах сэрии уон хаан уруудьунун харан да көрбөккө туолбат маҥалайыгар мэҥэстибитэ. бэйэтэ сэрии тулаайаҕа киһи дьиҥ иһигэр ону өйдүө да эбит